Нурлы баш калабыз Уфадан кояшлы, ялкынлы сәламнәр юллыйм мин Туган тел телеканалының сер дип кенә тапшыруын алып баручысы Роза Хайруллина. Дусларым, без сезнең белән янәдән Яшьләр сараенда. Бүген барыгызның да яраткан, иң мәхәббәтле, иң нурлы, иң-иң матур харизматика дигән сыйфатка

Мин үземне сизәм канатлы. Чәй эчерәләр. Ә Нур Нургалиевның тамагы кибеп китте шикелле, җырларын кабатлаганда кайдагыз әле аңа. Матур-матур кызлар кайнар чәй чыгардылар, дуслар. Әйе, без сезгә эксклюзив кадрларны күрсәтергә һәрвакыт чын күңелдән әзер. Әйдәгез, сөенкәләр, попробуем. Дусларым минем, миңа шундый рәхәт. Минем бүген кәйфем аеруча күтәренке, чөнки Әнвар Нургалиев нәкъ розалар турында җыр җырлый дусларым. Әйе, әле ул кабатлы репетиция ясый. Хәзер озакламый без репортажны ныклап эшли башлыйбыз. Нәкъ сезнең өчен Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруының тугры тамашачылары өчен. Сезнең белән бергә булыгыз! Чәчәкләр йөзен ача, сөю бакчасында.

Ишетәсезме, дуслар? Нинди җырның көе дип беләсез? Әйе, әлбәттә. Кочаклама яратмыйча. Әйдәгез әле. Барыгыз да якын кешеләрегез янәшәсенә якынрак килегез. Диванга матур итеп тезелешеп утырыгыз һәм ихлас күңелдән нык итеп, көчле итеп мәхәббәт белән кочаклагыз әле. Ә без, ә без Әнвәр абыйны кочакларга барыйк әле. Әйдәгез без аның белән кочаклашып исәнләшик әле, дусларым. Э, бәлки кайбер ханымнар ха көнләшеп тә куерлар. Нәкъ шушы мизгелләрдә, дусларым, мин хәзер барып Нәкъ шушы мизгелләрдә мин хәзер Башкортстанның ат казанган артисты. Бик күп, бик исәп күп санлы хатын-кызларның мәхәббәтен яулаган. Танылган популяр җырчы Әнвәр Әнургалиевны барып кочаклыйм әле, кочаклыйм әле, кочаклыйм әле, дуслар, әйе, әйе. Күрәсезме, мин аны кочаклыйм, кочаклыйм. Миңа шундый бәхет елмайды, мин Әнвәр Нургалиевны кочаклыйм. Хә, Беләсезме, яратмыйча түгел, ә яратып кочаклыйм. Хәерле кичләр. Яратып кына, конечно.
Хәерле кич, Роза, исәнмесез. Бик кызу репетиция бара монда. Э, Мин инде репетиция барышында менә шулай менә. Нә- Нәрсә бар ул сездә? Нинди энергия бар? Менә шулай зашкаливает сезнең бу җырыгызда, Әнвәр абый. Мин монда тагын кит- бер сәгать ярым вакыт калып килә. конс- Ошанырга. Нәрсә булыр икән ул, Алла бирсә, нәрсә булыр икән? Кичәге берсе көнгә концертларга караганда, Алла бирсә, яхшы булырга тиеш. Шулай. Ну, потому что безнең Уфа тамашачысы ул э, мин үзем дә сагындым, алар да мине сагынганнар. Әле менә бер-ике көн булды вообще уш китәрлек. Уш китәрлек. Аларга даже минем, по-моему, җырлау да кирәкми, просто безнең бергә булуыбыз гына кирәк. Мин сәхнәдә, алар залда. Һәм сезнең шулай энергиягез һәрбер тамашачыга барып җитә дә, алар менә шулай менә э, теге зомбированный кебек биеләр, җырлыйлар сезнең белән бер дулкында. Э, ничек ирешеп була ул менә шушындый уңышны, Әнвәр? Ничек э, кемнәр дә хәтта ки ишетергә туры килде, бер әбигә барганда нәрсәдер сихрләр, михрләр укыткан да, шуннан тиз генә күтәрелде дә китте Әнвәр диләр. Нәрсә булды ул чынлап та әйдәгез әле безгә серләрне ачып китегез әле. Андыйларны ишеткәнем бар, конечно, но но әбиләр күп бит йөрсеннәр. кемнең күтәреләсе килә кемнең җырлыйсы килә анда анда нәрсә кирәк анда бердән тырышлык кирәк икенчедә кирәк ихласлык күңелең синең чиста ачы икән сине күтәреп алалар любой җирдә бөтен җирдә күтәреп алалар ул консульствода гына да түгел бөтен эштә дә син хоть анда больницада эшлисеңме син ну коллективта эшләгән җирдә син востребован буласың Ярый, Әнвәр, ә менә бүгенгесе көндә, менә 2020 елның бүген безнең 15 марты тантана итә, әйбәт. Иң зур уңышыгыз сезнең бүгенге көндә нинди уңыш икән? Иң зур уңыш, иң зур уңыш ул э, беренчедән ул минем гаиләм, э, әнием, әтием. Э, һәм инде менә иҗатым, мин анарга бик озак еллар килдемез. Шуңа күрә менә шыгырга килү, шундый тамашачының яратуын алу. Э, һәм инде ул бездә Уфада гына түгел, хәзер Рәсәй буйлап, э, мин аны бит э, уйламаган идем дә элек. Шулай булыр дип, Рәсәйләргә чыгып китәрбез дип. Ә иллене куганда мондый бәхет килү ул инде Алланың рәхмәте. Әлбәттә, һәм инде алдагы бер сезон белән матур итеп шулай очрашып сөйләшүләрдә сез әйткән идегез, мәрхүм булган инде кызганыч Вәсилә Фаттахова моны тоемлап, Әнүәр, син бик көчле, танылган җырчы булачаксың дип гоманлаган булган кайчандыр. Тагын кемнәр тагы шундый информация әйткән ди? Сәхнәдә киңәш биргән кеше мия булмады. Ә иң зур э, өмет, ышаныч бирде миңа әлбәттә Вәсилә, конечно. Э, ул һәрвакыт әйтә, ул инде Э, теге мине концертына беренче концертына бит ул мине алды э, ә җырчылар бит инде күп иде э, ә мин уйлыйдырым ул мине теге хөрмәт итеп алгандыр айдар абый белән инде мин таныштырдым аны айдар абый анда кызлар кирәге женский голос кирәге ул инде шуны искә алып теге яхшылыкны онытмыйм дип миңа ярдәм итәдер дип уйлаган иде а алай булмаган күрәсең ул әйтә әнвәр син булдырасың синнән була әйтәм ну мәсьәлә әйтәм мин аңлыйм рәхмәт ну әйтәм что то Сүзләреңә бик ышанып бетә инде дип торган. Нәкъ шушы э, бинада без э, Әнвәр Нургалиев белән 3 ел элек репортаж эшләгән идек сиртеп кенә тапшыру. Шунда Әнвәр сез әйткәнегез, минем әле үземнең хит җырым табылмаган һәм мин аны көтәм дип. Килеп чыктымы инде бу җыр? Булса нинди җыр ул сезнең күңелегез өчен, үзегез өчен? Менә дөресен әйтмәгән, соңлыйсың микән? Ул минем хит булды, э, әлбәттә. Шуның белән кочаклама. Э, Но Ул әле минем җыр түгел. Минем әле үземнең хит җырым килеп чыкмады. Ул монда юк.
Мин чтобы мин үзем канәгать булырлыгы әле юк әле. Да ул матур җырлар сүздә юк. Бөтен җирдә яраталар, анарны күпме җырласаң да. Э, әмма ләкин үзем шул хәтле канәгатьләндерелде әле җырым юк әле. Мин аны көтәм. Ул була алла бирсә.

Да.
Покажите ваши любимые движения в этом танце. Ой, болар кызыгып кына карап тора кала инде дуслар карагыз ничек матур дип төгәл итеп эшлиләр. Мин дә тырышып карадым инде үземчә. Эй, баядан бирле кабатлый да кабатлый әйтерсең үзенең сольный концерты менә бу гитаристны дуслар. Күзәтеп торам, әйме? Хәерле кичләр сезгә. Сәлмесез.
Исемегез, фамилиягез ничек була? Безнең тамашачыларыбыз белән якыннанрак сезне таныштырып китәсе килә. Гази Мухаммедшин була. Кайдан сез?
Ә, мин Гафури районыннан. Шулай менә якташ.
Ничә ел инде сез Анар Нургалиевта? Икенче ел, икенче сезон эшлим. Ошыймы?
Ошый, ошый.
Нәрсәсе ошый?
Концертлар күп, кешеләр белән танышам. Ну, кызык, сәхнәдә эшлим. Миңа, ну, ошый сәхнәдә эшләү. Ярый. Ә Әнвәр Нургалиевның төркемендә эшләп, үзегезгә нәрсәләр сатып алырдыгыз әле?
Ну, в основном инструментлар инде. Инструмент.
Былай зарплата әйбәтме соң? Эш хакы әйбәт түләнеләме бу төркемдә? Ну,
Бөтен җирдә дә әйбәт инде ул.
Әмма дә ләкин сез нәкъ Әнвәр Нургалиев та бит әле сайлагансыз эш урынын. Ярый, э, бу инде әлбәттә шундый шаярулы рәхәт сөйләшү булды. М, Концерт буена сез шушы гитара белән басып торачаксыз, әйбәт. Әйе, әйе. Монда тере тавыш.
Тере тавыш, әйе.
Мин тере уйныйм.
Ярый. Ә, мөмкинме мин дә менә киеп карыйм әле шушы гитараны? Киеп диләрме, инде, тагып диләрме? Дуслар, карагыз әле, менә миңа килешер микән мин ошо Анар Нургалиевның концертында именно шулай итеп Газим тоттырар микрофонны. Рәхмәт инде миңа шундый бәхетне тотырга мөмкинчелек биргәнегез өчен. Әллә кайчаннан бирле хыялланам шул гитара уйнап карарга. Рәхмәт сезгә казыйм. Менә мин сезгә аны тапшырам. Менә э, минем кулларда булган инструмент, ул тагы да яхшы энергиягә тула, э, тагы да нурлана. Бүген вообще сез бомбический итеп уйнаячаксыз. Чөнки бу гитараны Роза Хайруллин тотты. Әңгәмәне музыкантлар белән дәвам итәбез. Э, менә монда менә йөзе таныш. Мин бу егетне гомумән җырчы буларак белә идем. Исеме, ялгышмасам, Айтуган, шулай бит, салмысыз? Рәхмәт.
Һаумыһыгыз. Монда менә микрофон кабынган, әйме безнең аның белән әңгәмәне хә менә залдагы бөтен әзерләнеп йөрүче кешеләр ишетәләр. Әлегә халык юк. Айтуган, хәлләр ничек? Нормально. Шул эштә йөрибез. Кайчаннан бирле син Әнвәр Нургаев төркемендә эшлисең? Сентябрьдән.
Сентябрь аеннан. Ул сине үзе дәштеме? Әллә әллә инде үзең теләк белдереп монда килдең? Ну, пригласили инде. Мин с удовольствием согласился. Ә менә сезне чакыргач ничектер тикшереп карадылармы? Ничек җырлаганыгызмы, менә уйнаганыгызмы? Сез әле бүген дә уйнап та торачаксызмы? Әй, уйнайм. Синтезатор.
Бу сез сезнең яраткан музыкаль караулыгыз шушымы? Ну, мин на разных играю, ну, фортепиано шул иң яратканым. Ә Әнвәр Нургалиевның менә репертуарында бүген җырланачак җырлар арасында сезнең күңелгә иң ошаганы кайсы җыр?

Рәхмәт сиңа, ай туган. Иҗат юлың синең һәрвакыт матур итеп дәвам итсен. Бу төркемдә эшләү сиңа ниндидер яңа ачылышлар, үсешләр китерсен. Гомумән, ничә сольный җыр башкарасың бүген? Э, ике җыр. Э, беренче мәхәббәт Сара Садыкованың җыры. Һәм үземнең җырым Йондудым дигән. Дуслар, сез нәкъ тә Туган тел телеканалында сертеп кенә тапшыруын Карап утырасыз. Әйе, без әле Яшьләр сараеның сәхнә артында гримеркалар э, кырыенда басып торабыз һәм инде менә беренче гримерка ул иң олысы һәм инде анда безнең нәкъ үзе Әнвәр Нургалиев урнашкан гримерка. Ага, әйдәгез әле керик әле. Карагыз әле, нинди матур монда зәвыклы костюмнар. Бигрәк тә менә ул төс. И, яратам инде кызыл төсне. Карагыз әле, ничек матур чалбарларын пөхтә итеп белеп куйганнар. Менә аның өсте дип уйлыйм инде мин.

Әлегә мин басып торам бу костюмнар янәшәсендә. Ә миңа менә суши менә. Күрәм. Килешә миңа бу төс. Дуслар, бигрәк матур әйме? Ни хакта икән бу? Сорап китербез әле. Әнвәрдән. Хәзер. Әлегә инде аны әзерлиләр, дуслар. Менә эксклюзив кадрлар. Карап китегез. Әнвәр, ә менә бүген шундый бер ә, үзенчәлекле чыгыш көтелә, менә сезнең кызыгыз белән, я булмаса улыгыз белән. Сумышта бит инде хәзер, кыз хәзер чыкмый. Елда бер төрле белән чыкмый диде. Ә минем бу языр өчен.
Балаларыгыз турында нәкъ хәзер сүзне ә, башлыйсы килә, шуңа бирдем бу сорауны. Менә кызыгыз да үсеп килә, улыгыз да инде хәзер икенче курста укый бит. Ә, 20 яшьлек балалар бишенче икән. Ә менә Кайсы балагызда сез үзегезнең сыйфатларыгызны күбрәк тоясыз? Күбрәк Рафаилда, наверное. Нинди соң әйтегез менә Рафаил, нинди ул? Сез теләгәнчә тәрбия, менә гомумән тәрбиягә сезнең бит инде бик вакытыгыз әз кала, яме тәрбияләргә. Әйе. Сезнең тормыш иптәшегез Ирин өстендә бөтен дөнья дисәк тә һич агыш булмас. Нинди ул Рафаил менә сезнең улыгыз? Тасвирлап китегез әле. Рафаил, ну, теге үз балаңны теге мактаган кебек була инде. Мин теге ничек әйтим икән? Ул ней урысча кеше добрый ул. Но бөтен нәрсәсен сөйләп бармый. Теге закрыты дигәнме, но әйтмей. Минем миннән ярдәм сорамый бер кайчан да үз эшләргә тырыша бит нәрсәсен. Ул үзенекен үз итә. Ну, бар үзен аның сөйләп сөрмәм эше. Шул ярдәмгә Именно любой кошек, если он ярдам, обязательно ярдам кылу суза. Ну, обычный, нормальный Малай, егет. Ә кызыгыз, кызыгыз кемгә күбрәк ошаган? Ой, кызымны аңлатып булмый, кызым миңа да ошаган, инәсенә дә ошаган. Ну, кыз бала инде ул миңа, кыз бала якын инде, ничек булса да, кыз бала. Шулай диләр дә бит аны менә, аны психологлар аша дәлили, кыз бала нишләптер э, атага ныграк якын була. Ул, э, мин анарда 100% уверен. Ул, алай булса, Далеко пойдет, потому что аның не, э, фикерләре боларча, теге төпле һәрберне укуга художественный сүз дә үзенекен үзе итә, теге э, скромность дигән әйбер бар анарда тоже. Ул кыз балага хас булырга тиеш минемчә. Шулай. Бик сирәк күрешәсездер гаиләгез белән, графигыгызга күз салганда Менә ничек менә моның тискәре яклары бармы, Әнвәр? Тискәре ягы шул балалар белән гомер уза. Балалар белән күбрәк булырга кирәк. Әмма ләкин безнең менә шул эш форматы без үзебез сайлап алган язмыш. Без, без шуларга киләбез, укыйбыз, укырга кердек, артист булабыз, ни булабыз дип. Шуңа күрә анардан ул неизбежность. Ул, ну, безнең замана шундый.

строительный бизнес белән заниматься итәр идем. Бүгенге көннә дә мин любой эшкә тотарга әзер. Ну, сәхнәдән башка яши алмыйм.
Хөрмәтле тамашачылар, сез нәкъ тә Туган тел телеканалының сер итеп кенә тапшыруын карап утырасыз. Э, Һәм нәрсә әйтәсем килә, әле сәхнә артында без йөрибез, әйме сезнең белән. Әйтергә кирәк, Солянка концертлары барышында сәхнә артында шундый кешеләр күп, биючеләр, аяк басыр урын булмый. Бүген дә монда шундыйрак атмосфера, дуслар. Монда менә бер төркем биючеләр басып тора, әйе. Алар белән без баягынак репетиция мизгелләрендә сөйләшеп киткән, ә хәзер алар киенгәннәр, менә карагыз әле, нинди толымнар. А сколько весят вот эти вот ваши косы? Я и не, даже ни разу не задумывалась об этом. Они тяжелые? Нет.
Ну, достаточно нормально, уже привыкши на самом деле. Так уже нет. Вообще легко на самом деле. Прям как не замечаешь, как свои.
Бу микрофонга карап инде дусларым, минем нәрсә әйтәсе килә. Моның э, артында э, бэк вокалистка, ул инде Анар Нургалиев төркемендә бик озак еллар буена эшләгән шибәр, шундый мөләем, үзенчәлекле кыз Азали басып торачак. Без аны сезгә соңрак күрсәтеп китербез. Әлегә инде әлегә менә менә шундый утлар уйный монда күңелле. Э, утларның нурлары сәхнәгә генә түгел, хәтта залга да, залга да менә. Карагыз әле, күпме кеше монда хәзер концерт башланырга берничә минут кала, күпме кеше монда үз тырышлыгын кертеп хәзер дә менә нәрсәләр әзерлиләр, сөйләшәләр, төзәтәләр, тикшерәләр, тикшерәләр. Без дә әле Әнвар Нургалиевның нинди җырлар җырлаячагын тикшереп китик әле, дусларым. Менә, әлбәттә инг шы залның үзәгендә, хәзер инде ул бик тә гадәти хәл, артистларның менә шушай җыр сүзләре язылган була. Әмма дә ләкин менә шулай әле теге планшетта җыр сүзе бул әзер торуын мин әле беренче тапкыр күрәм. Монда кәгазьләрдә сүзләр дә бар монда, монда сара сүзләре дә бар, җырлары да менә. Яратулар булып Яратулар булсын җаваплы җыры мәсәлән. Менә шулай менә. Мөсин язмышымның иң зур табышы. Җыр сүзләре. Менә шулай дуслар. Бу инде әлбәттә э, моны күрсәтеп китү тагы да артистларыбызның чын тере тавыш белән хәтта ки сүзләренә күз салып тере тавышка җырлауларын дәлилли. Ә без, без нәкъ шундый артистларда гына эшлибез дә инде, дусларым. Безнең концертларда, без эшләгән тапшыруларда бернинди фонограмма да кулланылмый.

Топ җырчы дип тә әйтәләр, әйме? Аны менә концертларга сез үзегез дә алып баручылар булгач бит инде, мин алдашмыйм, сез ризасыздыр. Һәрбер концертта анда, о, хатын-кызлар, бу сезнең яраткан җырчыгыз, анда фәлән-төгән. Нәрсәсе белән яулый икән ул? Менә сезнең фикерегез ништәсем килә? Нәрсәсе белән яулый шул хаты күп саны хатын-кызларның мәхәббәтен Әнвәр Нургали? Мин хатын-кыз булсам, мин сезгә бөтенесен сөйләп бирер идем. нәрсәсе белән яллый икән ул безнең күңелне дип. Дөресен әйткәндә, монда әлбәттә ниндидер тоеп булмый торган җепләр бардыр дип саныйм. Аны күреп тә булмый, тоеп та булмый. Ул бәлки ниндидер флюидлардыр, бәлки ниндидер бер аурадыр, әйме? Менә аның тышкы кыяфәте, тавышы, тембры, үз-үзен тотышы һәм менә мин әйткән шушы тоеп булмаган бер җепләр каратып тора да инде Әнвәрне нәкъ хатын-кызларга. Шуңа күрә, әгәр дә моны белсәләр егетләр, нәрсә икәнлеген шушы рецептны. Бөтен кеше шулай эшләр иде, тик мәсәлән, одеколон булса, шул одеколон миңа бирегез дип бөтен егет сибер иде. Бөтен хатын кызын каратыр иде. Яисә прическа булса, менә шушы прическа гына сер дип белсәләр, шундый прическа ясатырлар иде, каратырлар иде. Белмибез без аны, үзебез дә сер. Хәтта алан үзе дә белмәячәк сорасагыз.
Энергия. Монда мин уйлыйм, энергия. Энергия димәк, ансы ансы ансы Мөнирнеке энергия. Бөтен э, эстрададагы энергияне Мөнир җыеп йөри безнең. Бирегез миңа энергия дип ансы. Ә нәрсәсе белән арылып тора ул кешелек сыйфатлары белән Әнвәр Нургалиев башка артистлардан?
Мин аны бик кешелек дип әйтмәсем, конечно. Акча, а- а- акчасын түлә, акчасын түләгәч килдем инде концертны алып барырга дисездер әйбә. Аермыйча гына әйткәндә, чыннан да, а, күпмедер вакыттан соң артистларга, гомумән кешегә дип әйтик инде, популярлык килгәннән соң, күпмедер күләмдә, бәлки акча килгәннән соң, үзгәрү хас. Әйме, ул сөйләшүдә, кешегә мөнәсәбәттә булырга мөмкин. Ләкин бик сирәкләрдә генә бар иммунитет. Менә нәкъ тә Әнвәрдә шундый иммунитет бар дип саныйбыз, бүгенге көндә ул чыннан да иң популяр артистларның берсе булуына карамастан, һәрвакыт шундый гади булып кала, һәрвакыт шундый эчкерсез булып кала, үзенең мөнәсәбәтендә тамашачыларга да һәм шулай ук дусларына, танышларына да. Менә бу бик сирәк артистка гына бирелә дип саныйм мин, артистка түгел, кешегә дип әйтик. Хәтта Һәрбер мин популяр булгач үзгәрмәм дигән сүз куйса да, мин үзем дә белмим әле. Менә бик нык популярлык килсә, миңа мин ничек тотачакмын үземне. Син дә белмәскә мөмкинсең, әйме? Моны бер кеше дә алдан үзен үзенә фараз бирә алмый. Ләкин шуңа да карамастан, менә Әнвәр шушы сыйфатларны үзендә булдырып,

Концертының беренче чыгышын тәмамлады Әнвәр һәм килеп керде гример кырымында шундый хушбуй исе. Әнвәр, гомумән менә нинди хушбуй исе белән кулланасыз сез? Тәмле. А, менә, менә, менә дуслар. Карагыз. Әле монда читеше язылган инде. Соңрак сезгә мин аны күрсәтеп китермен. Үзегезгә, үзегез артыннан үзегез э, карарга, инде яңа киемнәр алырга, хушбуйлар яңартырга. Гомумән яратасызмы шулай? Кием минем өчен репертуар һәм кием сайлау ул беренче урын. Хушбуй Хушбуй да ул беренче урында тора. Чөнки исене, менә чәчкәләрне исләгән кебек уже исе килсә уже рәхәт бит инде. Менә синнән мат тәмле исләр килә, уже синең белән сөйләшергә уже рәхәт. Рәхмәт, рәхмәт.
Әнвәр, ә менә иң кыйммәтле костюмың, сәхнә костюмың бүгенгесе көндә? Әйтә алмыйм андый хакта. Хак буенча э, цифрлар белән әйтелми. Ну бар. Халыкка шунсы кызыклы бит инде. Әйтелми.
Әйтелмисез. Ул не этично.
Мечта. Ярый, аңлашылды. Э, бүгенгесе көндә ничәнче машинаңда йөрисең?
Иштән хәтердә түгел инде. Ничә тапкыр машина алыштырдың менә? Рульга утырган көнең- көнеңнән башлап.
7-8 микән? Истә түгел. Ә бүгенгесе көндә нинди маркада? 2000 калды. Э,
Лексуста йөрим. Лексуста. Ишеттегез ми Әйе, Лексуста. Э, шәһәр эчендә йорт сала, Лексуста йөри. Э, бу бит сезгә кызыклы дуслар, шуны сорап шуны. Көне эшли. Көне төн эшли. Эшләп арыгач кайда ял итә икән? Каян көч ала икән шушылай 7 көн бер шәһәрдә баш калада гына концерт бирер өчен? Менә шушы сорау мине дә хәтта ки борчыян бар. Э, ял итә мин гаиләмә кайтсам, өйгә кайтсам мин хәл алам. Бер көн эчендә булса да. Димәк, э, иң ял, күңелгә якын булган ял ул гаиләдә алган ял. Балаларым белән, әниләрем кырында, әниләрем янында менә иң яхшы ял шул. Аңлашылды.
Төрле чаклар буладыр бит инде Әнвәр. Менә арыдым, я булмаса берәр нәрсә нык итеп ачуга тиде. Шул вакытта нәрсә эшли икән Әнвәр? Акырамы, кычкырамы, сүгенәме? Нәрсә эшли? Ар, ардым.
Ардым дигән вакытлар ай булгалый, э, әлбәттә. Но мин шуннан соң әйтәм, туктале, мин әйтәм, ничек инде, мин үзем шунарга килдем, шуна күпме мин көттем.

Ну сез алкышлар хотя бы. Карагыз, нинди кызлар чыга минем түргә.
Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Әнвәр Нургалиевның кызы Элина. Хәерле кичләр сиңа, Элина. Добрый вечер. Элина бүген инде бүтән еллардагыча сәхнәдә чыгыш ясамый. Әнвәр безгә аны аңлатып китте. Елда бер төрле булмый дияйме? Илина бүген бары тик тамашачы буларак әтисенең концертын күзәтеп утыра. Ничек сиңа бүгенге концерт, Илина? Очень ярко, очень эффектно, атмосферно. Я еще зала не смотрела, вот в этот раз посмотрела. Очень классно, я не ожидала даже.
Синдә соклану хисләре генә, бернинди критика сүзе дә юкмы әтиеңә карата?
По-моему, нет даже. Ә син аны еш э, тәнкыйтьлисеңме? Әйе. Нәрсәләре сиңа ошамый аның? Менә гадәттә.
М, Я даже не знаю, мне вроде все нравится, нормально. Единственное то, что на гастроли уезжает надолго. И вот, а остальное все хорошо. Ә- Әтиеңне нык итеп өзелеп сагынганнан нәрсә эшлисең син, Илина? Ну, Я пишу ему, потом слушаю его песни иногда в наушниках перед сном и засыпаю под его песни.
Менә бит әти белән кыз арасында нинди көчле матур мәхәббәт, аның турында Әнвәр әйтергә кирәк, дуслар. Үзе дә әйтеп китте. А үзең син, Илина, э, кемнәрне яратып тыңлыйсың татар-башкорт эстрадасыннан? Ну, мне нравится Элвин Грей, Гузель Уразова,

Кемнәрдер инде күргәннәрдер безнең алдагы тапшыруларда Әнвәр Нургалиевнең тормыш иптәшен, ә кемнәр инде әле күрмәгән, менә сезгә күрсәтеп китәм, чибәр, мөлаем, искиткеч акыллы һәм сабыр ханым Ирина сезнең каршыгызда. Хәерле кичләр сезгә, Ирина! Хәерле кич! Хәерле кич! Әле мин үземә бик күңелле ачылыш ясадым, дуслар. Минем өчен ачылыш булды инде бу. Ирина безнең өч елга якын инде әйбит хәзер үзенең кулинариясен булдырган икән. Дүрт ел, дүрт ел, әй, кулинариясен булдырган икән. Һәм, дуслар, минем менә шуның турында җентекләбрәк сораштырасым килә, Ирина, бу идея сезгә кайчан килде? Сез үзегез шулай аш-су әзерләргә яратудан килеп чыктымы бу? Кайчан, ничек килеп чыкты бу идея һәм менә шул үзегез бүлешеп китсәгез, и. Бу идея.
Мин күптән үземнең эчемдә йөреттем. Ниядер менә именно менә шулай пекарня ясап, э, пекарня ачып, пирожкилар, пироглар, матур итеп аларны тәмле иттереп пешереп, матур иттереп бизәп, кешегә ошатырлы, кеше ашаганда эх дип торсын. Менә шушындый, ниядер менә шундый э, ниятләр белән йөрдем. уйлап-уйлап, их, вачырга, их, менә шулай итер идем, их, шушылай пешерер идек дип, шуннан килгән уй инде ул. Шуннан шул эшем минем Әнвәр белән сөйләштек. Бәй, әгәр дә инде теләгең булса, диде, әйдә, бу эшне эшкә ашырып карыйк, диде. Шулай итеп, эшкә ашырып карадык әкрен генә. Шуннан теге ашаган сайын бит инде тәмле ризыкны ашаган сайын еще да аппетит ачыла дигән кебек шуңа күрә ул дальше ошый башлады дальше Яңадан үзем кереп китеп, шушылай иттереп, менә бу эш миңа бик нык ошый.
Ничек сезгә бүгенге концерт? Бу алда гүл. Без Анвар районын яратабыз. Ныгышый.
Ныгышый прям. Прямайча.
Кайфовать итеп утырабыз. Туй, ә сез сез нинди хисләр кичерәсез концерттан? Әнвәрнең тавышы нәрсә генә тора ул аны. Мин менә мин мишәр җигете, мишәр. Кем сорадылар, кем мишәр егете? Мин генә кул күтәрдем аны. Шулай. Ник матур, ник яхшы концерт. Анага Ходай исәнлек бирсен. Менә аның иҗаты, аның халыкны шатландыруы безгә менә кирәк ул, кирәк безгә. Менә бу тормышта отвлекаться итә шунда килеп, рәхәтләнеп утырабыз, дусларны күрәбез, менә туганнарны күрәбез. Менә шулай шулай яшибез инде. Анварчик.
Сәяхәтне дәвам итәбез һәм безнең тамашачыларыбыз арасында күпләрегез яраткан, һәрвакыт кояш кебек балкып торган безнең алып баручыбыз Зинхира Байбулдина, аның үзенең гаилә, матур гаиләсе белән килгән. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кистәр, хәерле кистәр. Зинфира, гөл алып баручы буларак сездән Концертның о азагында теге биш сәгать алып барганнан соң гына сораулар биреп интервью алалай. Мин сезне беренче тапкыр күрәм тамашачылар арасында концертта гомум. Беренче тапкыр концертка килдем.
Ни өчен нәкъ Әнвәрнең концертына килдегез? Чөнки бердән сакыру алдык. Икенченнән Рәдиф һәр елда уның яңы мизгеленә йырдар яза. Һәм шуга күрә ошы йырдарды Интернет селтәр аша гына түгел, ә был юлы инде зритель тамашасы буларак мына карагы килде, тыңлагы, ишеткеге килде. Шуңа күрә бердән үзем дә теге тамашасы буларак кызык, икенчесеннән Рәдифтең иҗадын яхшы белгәнем буларак, уның йырдарын мына тамашасы залыннан карагы килә, сынап та яңгырашы нисеге икән.

Матур матур чибәр кызлар хәлләр ничек ничек бүгенге концерт? Әйбәт, әйбәт, матур бигрәк. Ага, яратмыйча кочаклыйбызмы, кочаклап яратабызмы? Яратабыз Анвар Нургалиевны, яратабыз, шуңа гына килдек. Клёвый.
Нәрсә өчен яратасыз соң сез шул Әнвәрне? Матур җырлары өчен яратабыз. Үзе тәртипле, бик э, акыллы, сәхнәдә үзен матур тота. Шуның өчен яратабыз. Радив Зарипов та тамашачылар арасында, чөнки ул инде безнең бит әле җырлар язучы һәм Әнвәр Нургалиев аның җырларын башкаручы. Ничек сиңа бүгенге концерт, Радив? Сиңа менә алай итеп менә үкчәләреңдә дә алай итеп басасы килә. Синең белән бер буйда булыр өчен. Ну, концерт бик ошады. Э, Һәр вакыттача, вакыттагыча Әнвәр концертларына нык шундый теге ничек дип әйтим инде ул тырыша инде мөхәббәт белән бөтен җанын тәнен биреп эшли торган кешеләрнең берсе шуңа күрә аңа тазалык телисе килә исәнлек саулык аллаһы бирсә балаларына киләчәктә оныкларына куанып кына яшәргә насыйп итсен һәм эшләргә дә эшләргә насыйп итсен тазалык сау сәламәтлек телим кочаклама яратмыйча Яратмыйча кочаклама, Анвар, люблю, муа! Молодец, зажигает! Таких бы побольше артистов. Ошып тора инде. Утырып та ана булмый, биеп кенә торабыз. Аллага шөкер. Анвар, ты супер! Мин икенче шәһәрдән, вообще Мурманскидан. Мурманскида көтәбез.

Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Әнвәр Нургалиев төркеменең үзе яшь ул, үзе бәләкәч кенә, кечкенә, әмма дә ләкин ветераны дип әйтә ләм мин аны. Бик күптәннән аның төркемендә эшләүче бэк вокалист кыз Азалия. Хәлләрең ничек синең? Хәлле, хәерле кич, хәлләрең ничек синең, Азалия? Хәерле кич, әйбәт! Ох!
Менә әле дә шул хат елмаясың матур итеп, әйме? Бик күп тамашачыларны кызыксындырган сорау. Менә концерт башланып, син сәхнәгә килеп чыгу белән, әй менә шушы Елмаюыңны элеп куясың, син әйм, синең авызың арымыймы? Арымый, өйрәндем мин.
Син тормышта да шулай елмаясыңмы? Еш елмаясыңмы? Елмаям. Әнвәрне син бөтен кешеләргә караганда да күбрәк беләсеңдер инде, әйме? Әйе.
Менә нәрсә дип сөйләп китер инде син аның турында бүген? Үзгәрдеме ул? Нинди иде ул башта? Син ничә ел гомумән аның төркемендә? Аның белән мин 7 ел. Менә әйдә, 7 ел элек нинди иде ул Әнвәр һәм бүген? Кеше буларак.
Гади, кешелекле, ачык. Җиде ел нинди булган, Әнвәр абый? Хәзерге көндә шундый булып калган инде ул.
Кайбер коллегаларым да, кайбер кешеләр дә уже уйлый, ә, Әнвәр бетте ул, чыкты да югалды, дия башладылар. Менә мин шуларга да җавап бирәсем килә. Мин бит беркайчан, мин беркайчан да омтылмадым өскә менергә. Мин үземнең эшемне эшләп килдем дә килдем. Бик озак еллар килдем. Менә шушы Нәимә килгәндә дә аларның чыгып югалды диюе, ну шундый бик күп сүзләр булды инде анда ул ишетелеп тора мин игътибар итмим әмма ләкин әйтәсем килә мин аның өчен куркмыйм да үземнең эшемне дәвам итәм изгелек кылып гел менә айдар тимербаевның җырында кебек сабырлык догасын укып мин алга барам теләсә нәрсә сөйләсеннәр алла бирса без әле безнең эшлиш эшләр бик күп да мин әзрәк югалттым позицияләрне может быть позиция дия алмыйм инде ул дөрес түгел Әз генә э, өскә барышлы, мин просто гына бардым. Ха без яңадан тотынабыз эшкә, Алла бирсә, бисмиллабызны әйтеп, э, яңа җырлар, э, яңа изгелекләр кылып Алла бирсә, хәйрияләр, алар барсы да мин анары дәвам итәчәкмен. Теге күп гайбәт йөрде, гаиләм турында, Әнвәрнең гаиләсе бозылган икән, тегесе монысы, алар берсе дә булмады. Минем бер качанда әйт нәрсә әйтәсем килә. Минем гаиләм ул минем трәгем. Алар булмаса, минем эшем дә баркачан бармас иде. Э, сабыр минем хатыным, э, акыллы балаларым. Э, шуңа күрә ул гайбәтләргә мин только үземнең эшләрем белән генә җавап бирә алам. Шуңа күрә теге дошманнарны шатландырып, Яшәргә андый ниятем юк әле. Гомумән сез, Әнвәр, э, тормышта хыянәткә ничек карыйсыз? Хыянәт, э, хыянәт дигән әйбер ул э, ничек әйтим икән, ул бик кызганыч әйбер. Ул яраткан кеше арасында булырга тиеш түгел. Яратмыйсы икән, ул уже яратмаган ничек әйтим икән? Яраткан кешеләрдә хыянәт булмый. Ә бит иҗади кешеләргә, бигрәк тә сезнең, әйме, күпме хатын-кыз тирә-юнегездә, иҗади кешеләргә хас диләр бит, тиз гашыйк булу, берәр кызга кызыгып китү. Ничегрәк бу яклап сезнең хәлләр икән? Ну, менә баламда чәчәкләр күп бит, бөтенесе дә матур. Мин барысын да, бөтен чәчәкләрне дә яратам, барысы да ошый миңа. Әмма әлеге ул чәчәкләрнең арасында берәү генә бар. Аерым минем өчен генә үскән, минем өчен генә э, чәчәк аткан. Мин шунда кылганнар, мин шулай яратып карыйм, сүз дә юк. Ә минем өчен бар берәү генә. Мин җырлыйм хатын-кыз өчен. Ул әниләр, апалар, кызлар, чөнки бу дөньяда хатын-кыз булмаса, яшәүнең мәгънәсе дә булмас иде. Шуңа күрә шундыйрак җавап. Гомумән сезнең өчен мәхәббәт нәрсә ул? Мәхәббәт, э, мәхәббәт ул с- Стимул дияйме икән яшәүнең? Мәхәббәт өчен яшисең. Мәхәббәт булмагач, аның яшәүнең мәгънәсе дә юк. Мәхәббәт ул гомумән хатынга, әнигә. Менә әни дигәннән э, искә төште. Әле әни минем начар хәлдә бит инде. Э, без авыл балалары, менә әнигә мәхәббәт дигәннән әйтәм мин. Без авыл балалары ярат, өйрәнмәгән шулай әнине кочаклап үбешеп, анда иркәләнергә андый нәрсә юк. Менә хәзер әнием начар хәлдә булгач, ул постельдә сөйләшми, аяксыз калды бит инде. Хәзер мин аны кочаклыйм, үбешәбез, яратам, күкрәгенә ятам. Сыйпый ул мине, ярата, нәрсәдер сөйли, концертларымны күрсәтәм, нәрсәдер аңлата. Ул минем әнием бик тә көчле, күз яшьләрен күрсәтми. Сирәк-мирәк без аның белән икәү елап алабыз, икәү ятышып. Кырына ятам да, янына ятам да, икәү елашып алабыз. Но болай түзә. Э, шуңа күрә менә бар мәхәббәт, шундый мәхәббәт тә бар. Әни белән ул арасындагы. Әй, ул мәхәббәттән дә көчле мәхәббәт юктыр.

Син бәхет шатлыгым барысы, барысы.
Менә Уфага кайтуым минем өчен бик зур бәйрәм. Без бит сезонны башлыйбыз инде бүтән регионнарда. Ә язда без кошлар кебек кайтабыз туган якларга. Шуңа күрә үзебездә менә шундый тамашачым, шунда башладык бит инде без. Бик зур дәрт бирделәр, мин яңадан кабынып киттем, икенче дыханием ачылды, үзебезгә кайт. Бу хәтлек алкышлар, бу хәтлек мәхәббәт сиңа булган, әйме? Мин хәтта ки уйлап та куйдым, Әнвәр йолдызлык чире белән чирли башламас микән дип. Инде минем яшьтә юлы чире булсын. Бит бүген генә сәхнәгә чыкмадым, бит 20 ел булды менә быел. Шөкер, Ходай сакласын. Минем иммунитет көчләнергән, бер качан да ансы булмаячак. Инде Әнвәр э, беренче авадым эшләде, шул Әнвәр. Просто яшем генә икенче. Әйе, Аллага шөкер, былтыр бик матур юбилей э, уздырдыгыз. Ә 20 елга кайтырга мөмкинчелек, 20 ел элек вакытка кайтырга мөмкинчелек булса, Әнвәр, син үзеңә нинди өч киңәш бирер идең? Үз киңәш бәлки мин шул ук юлны үтәрим э, кайбер хаталарны бәлки э, укыганда тырышырыбрак укырым Э, дөресрәк э, бәлки әзрәк э, вакытны әзрәк вакытның кадерен белер идем бәлки шул Бүгенгесе тормышта сиңа нәрсә җитми икән? Миңа вакыт. Вакыт җитми. Барсын да эшләп, үзең теләгәнчә өлгерергә. Өлгерергә вакыт җитми дә.

Ягыгыз кара күрмәгез. Бүгенгесе көндә эстрадага аягын баскан, яңа гына аягын баскан җырчыга син нинди киңәш бирер идең? Мине һәрвакытта да яшьләргә әйтәсем килә. Иң беренче артист булырга кирәкми, кеше булырга кирәк. Иң беренче кеше булып калсалар, кайберәүләр алар чыга да, йолдызга әйләнәләр. Кешесе андый вакытта кеше сыйфатлы бик ала. Халык белән ни булырга кирәк? Гади булырга кирәк. Халыкның аңларга кирәк хәлен. Мин йолдыз дип күкрәк киереп йөрергә ярамый беркайчан да. Ул сәхнә шундый әйбер, әз генә танавыңны чөйдеңме, сразу башыңа сугалар, шундый юкка чыгасың. Әнвәр, сине сатканнары булдымы тормышта?
Минем алай хәтеремдә юк. Бәлки булгандыр да, хәтеремдә юк. Хәтерлисең дә килми. Мин артка карап яшәргә яратмыйм. Артка карамыйча һәрвакыт алга карап, үзең теләгән уңышларга ирешеп, әле тагын озак еллар дәверендә сине яраткан тамашачыларның мәхәббәтен тоеп, алардан көч алып, гөрләтеп иҗат итәргә насыйп итсен сиңа. Амин. Рәхмәт.

Бүгенге атмосфера бүген энергетика белән һич тә кушышасы килми. Шундый мәхәббәтле, шундый көчле, шундый илһамландыручы, шундый рәхәт тамаша булды бүген дусларым. Сәхнәгә менеп үземне җырыйсы бийсе килә. Әнвәр Нургалиевның энергетикасына күмелеп дусларым. Рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен киләсе очрашуларга тиклем.